Right, ɛha eh, eh, yɛ eh, Bulgaria TV. Wobɛsan anya no live ɛwɔ The Blind Historian ɛna Blind Bulgaria Official. Me channels ne dɔɔso paa. But wei main one ne deɛ Bulgaria TV. Ɛyɛ ano like no subscribe no ahyɛ. Ɛwɔ sɛ ɛnɛ yɛ Ghana. Ɛɛ ɔkyena na Ghana bɛnya 66 years. Nti yɛhwɛ momfa phone no nto baabi. Yɛhwɛ Ghana history. Abakwasɛm no, eh, producers no wɔ ha, Ralph wɔ ha, Gabi so yɛ external producer, ɔhyɛ hɔ, Kɛse, senior man, ɔno nso hyɛ ha, the short man, ɔno nso ha, ɔhyɛ ha a ɔboa ma biribiara kɔ so. Na ɛno na yɛhwɛ ɔman no, the road to Ghana's independence, wade aseɛ. How did we get our independence? How did we get come become a republic? Ɛno na yɛbɛhwɛ saa nneɛma wei na yɛbɛsate afi baabi ne yɛde akɔ akɔsi baabi. Bedian ne Bulgaria the blind historian wobɛtumi afrɛ me Malik Afrɛdu anaasɛ Adwoa Hene Waba Mifi Asiakwa ɛna mesan nso fi Amono kurom. Enti ɛɛ eh, stay tuned. Sɛ yɛhwɛ Ghana man n'abakɔsɛm a kwan a yɛfaa so enya yɛ independent ɛne yɛ republic a yɛbɛhyɛ ase afi ɛɛ eh, 1831 ɛmmerɛ a ɛɛ eh, treaty the treaty of Fɔmena yɛhyɛ aseɛ aborɔfo no ne asantefoɔ no kɔ sign ne treaty sɛ Mo mo to nhyɛ fantifoɔ no so biem. Wo bɛ kra atam aborɔfo no baa ha no. Wei na yɛ nhyɛ da nkɔ ɛno akyi. Yɛ nhyɛ da nkɔ akyire bebree. Kɔs kɔtɔkɔ ne house match no nti. Me pɛntɛm akɔ akɔ ayɛ analysis. Nti me nhyɛ da nkɔ akyire bebree. Ɛyi, wobɛkae a time aborɔfo no ba ha no, na wɔhyehyɛ yɛ nananom akyi ma wɔn ane wɔn ho kukunkuku. Wobɛhu na Hollandfoɔ taa Asantefo akyi, na Britishfoɔ akɔdi Mfantefoɔ akyi na wɔkuku. Enti wohwɛ a 1823 yɛnya the Battle of Nsamanko. Na saa the Battle of Nsamanko no, Ɛna Asantefoɔ no bɔɔ mmɔden akum British soldier bi a na yɛfrɛ no Sir Charles McCarthy. Enti ɛmaa British foɔ no lusuu interest ɛwɔ Gold Coast no mu anaasɛ ɔman mu ha. Enti ɛɛ wohwɛ a British merchant na na wɔn boaboa wɔn ho ɛna wɔn yi obi a na yɛfrɛ no Owura Captain George McLean ɛna odi ɛɛ wɔn anim ɛma wɔn bɛtena ha a 1831 wɔn ne ɛɛ Asantefoɔ no sign treaty. nti wɔn signing treaty no. 1844 a British foɔ no hu sɛ adeɛ no ayɛ yie no ɛna wɔn asoma aberanteɛ bi a na yɛfrɛ no Commander Hill ɛbaeɛ na Commander Hill baeɛ ɔno nso ne yɛ nananom bɛ signing the bond of 1844 na the bond of the 1844 no ɛna mark the beginning of colonization the beginning of colonization tie me yie the bond of 1844 no ɛna mark the beginning of colonization eti wɔn sign on the six march saa da no yɛ tuesday eighteen forty four wɔhwɛ calendar na six march eighteen forty four na yɛ tuesday eti ɛɛ ahemfo sign ne yɛ no na wɔn yɛ mako mako edu nkron ɛɛ the eleven fanti chiefs ɛna wasa asen. Ɛɛ denkyira ɛɛ kyɛ sɛ the western side of the land no mu nyinaa bɛ kaa ho wo ni ba no mu nyinaa kaa ho bi na wɔn san ne yɛ na wɔn san ne the bond of 1844 no ɛno akyi no ɛna commander hill kɔɔ ɛna british wɔn ne san de another hill bi baa yɛ a nyɛ fɛ no captain stephen john hill na saa stephen john hill yi. Ɔno na ɔbaeɛ a ɔde mmara bi a ne yɛfrɛ no Potas Ordinance ɛbaeɛ. Na Potas Ordinance no, na ɛsɛ efie biara no ɛsɛ wotua one shilling ɛde ma British governor no. Na wɔn kyerɛ sɛ ɛno na wɔn de bɛyɛ development ama Gold Coast foɔ no. But ɛɛ eh, yɛn nananom resiste yɛ. Wohwɛ a asenfoɔ na ɛyɛ nipa a wɔn di kan resiste yɛ. Nti ɛɛ eh, the Potas Ordinance na ankyɛ ɛbaa 1850 by 1852. na akolapse. Na yɛka Gold Coast a, Gold Coast no, ɛnyɛ Ghana ha nyinaa na ɛyɛ Gold Coast o. Sɛ yɛka Gold Coast no a, na Gold Coast no yɛ Accra ha, ɛde kɔ Central Region, Fante side hɔ, ɛde kɔ Katakorade, ɛna wokɔ Volta a, Aflao side hɔnom no. Ɛhɔnom nyinaa na na ɛyɛ Gold Coast no. Woba East, near Eastern Province, that is where the the current eastern region ɛhɔ na ɛnyɛ gold coast na ɛyɛ eastern province ansa na ɛwɔ the protectorate the ashanti protectorate the ashantis became part of the british colony in 1902 after the yasantua war ɛna wɔn bɛka british uh, colony no nti wɔn ne ɛfrɛ wɔn the ashanti protectorate ɛna yɛnya The Northern Protectorate a ɛno eh, surveyor bi a ne yɛfrɛ no eh, George Ekin Ferguson George Ekin Ferguson wotie ne yie paa SS ni tie ne yie George Ekin Ferguson ɔno na ɔkɔ survey the northern land na northfoɔ no so ɛbɛka British colony no ho in 1901 na yɛka abakwasɛm no yɛbɛkɔ wei no ɛyɛ mmobɔsoɔ yɛreka no, yɛde ne nyinaa bɛtoa so ama mo nyinaa mmɔ. Enti, after 1852 no, ntɔkwa bi san kɔɔ so between the Ashantis and the Fantis, which is the Kwasigyane War or the Bobikuma War in 1863. Na ɛno mu no, ɛna Fantifoɔ no hu sɛ, kyale saa Britainfoɔ wɔn yɛ asaa, wɔn yɛ divide and rule. Mepɛ sɛ meka no mo level, sɛ ɛbɛyɛ a obiara bɛhu sɛ nea meka story no mobɛte aseɛ. Enti ɛsɛ yɛn ara yɛfa yɛn ho adwene yi. Enti yɛbɛfɔɔmo biribi a yɛfrɛ no The Fante Confederation. Enti 1867 November mu hɔ na wɔtena ase hu sɛ no, ɛsɛ sɛ yɛyɛ Fante Confederation na yɛn ara yɛde protect yɛn ho because these people could not protect us. The Ashantis in spite of the bond of the 1844 a yɛne Britainfoɔ no asan nyinaa no 1844 bond no ɛnyɛ Gold Coast ahemfo no nyinaa na ɛsan yɛ o ɛyɛ the Fante and the Western chiefs no ɛna ɛsan ne saa bond in spite of saa bond no nyinaa no wɔn ntumi anhwɛ yɛ so ama Asantefoɔ no abɛ attack yɛn nti Charlie nkurɔfoɔ wɔn yɛ asaa ɛsɛ yɛn yɛn yɛn form yɛ confederation nti 1867 ɛna Fante confederation ne baeɛ ɛna 1868 1868 January ɛna mpanimfoɔ ɛyɛ wɔn adwene sɛ no ɛsɛ yɛtumi bɔ mmɔden afɔm Fante confederation nti ahemfo no a ɛwɔ wuni ba Cape Coast Abra Mankasim Sopon ɛɛ Elmina Ɛɛ asen? Wɔn nyinaa yɛ wɔn adwene sɛ daabi, wɔba abɛhyɛ eti ɛɛ Fanti Confederation. Na ɛno na Britainfoɔ no hu yɛ, ɛna Britainfoɔ no hu sɛ nkɔfoɔ yɛ di agorɔ a wɔn bɛgye a wɔn bɛ ɛyɛ independent ɛna wɔn fight for. Nti wɔn yi so divide and rule tactics. Wɔn sɛ divide and rule metaa ka ho asɛm paa. Ghana mpanimfoɔ no nyinaa ɛno ano wɔn yi so divide and rule. Mmea mema sa baako bi a Wɔwɔ Ɔman FM. Saa tactics no, wɔmfa nni agorɔ koraa. Divide and rule, n'ani gye ho paa. Mpanimfoɔ no a ɛwɔ Ghana ha no nyinaa nso, bebree no ara, divide and rule no ara na wɔn politicians, ɛno ara na wɔn use. Machiavelli, ne tactics baako no no. Enti, Britishfoɔ no yɛ wɔn adwene sɛ, nkurɔfoɔ wei, wɔyɛ mafia. Nea wɔyɛ no, wɔpɛ sɛ wɔnya independent nti, ɛsɛ yɛ use tactics bi a yɛde bɛtete wɔn. Nti, wɔuse chiefs no.

Wɔn, they were not recognized. That, but the British no, ɛyɛ wɔn adwene sɛ they will recognize the chiefs, so they will rule you through the chiefs. Nti wɔn ma commander, command na wɔn bɛ ma no, wɔn de ma chiefs no, na chiefs no ɛde command na brɛ mu. Sina ɛbɛyɛ nkɔ yɛ sɛ yɛn ni ɛma mo command, ba wei command na efi mu amu chiefs wɔ. Nti ɛni ɛfɛ ni indirect rule, the indirect rule system. Ɛno nipa a ɔprofa ne saa deɛ ni ɛfɛ no Lord Lugard. Lord Lugard, he was a governor in Nigeria between 1902. Lord, Lord Lugard. Ɔno na ɔde saa divide and rule tactics no ɛbaeɛ. Ɛno aso na ɛyɛ indirect rule no. Eti, wɔn yɛ saa no, they, they succeeded by arresting the Fanti elite. Nti, ama Fanti Confederation no, ɛntumi anstande. Eti, uh, in the year 1873, 1874,

Yɛn nananom antumi ammɔ din no yie no, ɛna wɔfrɛɛ no Sagranti Wall, Sagranti Wall, Sagranti Wall, na mmom ne din ansansa deɛ, na ɛyɛ Sir Garnet Wesley. Na ɔno na wɔkɔ to hyɛ Asantefoɔ so atake Asante Kingdom no ma Asante a na ɔwɔ a ne yɛfrɛ no Nana Kofi Kakari dwaneeɛ a yɛnhu baabi ɔfaeɛ. nti British no attackee Asantefoɔ no. Na ɛno mu ara na uh, in the year 18, 1896, wɔn bɛfa Asante na ne yɛfrɛ no Nana Prempeh the first ɛkɔɔ Seychelles. Na ɛno na yɛnya ɔbaa ne yɛfrɛ no ɔbaa hema yɛ Asanto a na ɔyɛ Dwoso hema Dwoso hema ɔno na ɔsɔre sɛ daabi Yɛnkyerɛ hɔ ma Kwasi Kɔkɔɔ nky ɔno na ɔyɛ asonani na ɔyɛ asonani. Yɛka asonafo a, asonafo yɛ nipa a ɛɛ wɔn yɛ akan abusuakuo a wɔn akraboa ɛyɛ ɔwɔ kɔkɔɔ ɛna kwaakwa na bi. Me a meteɛ yi meyɛ asonani. Asonafo yɛ nipa a wɔn ho ɛfɛ paa. Wokɔ ɔkyemɛ mu a akyemɛbu akɔ a asonafoɔ na ɛdi adeɛ wɔ hɔ, wokɔ ɔfe nso a, asonafoɔ na ɛdi adeɛ wɔ hɔ, wokɔ dwo so a, asonafoɔ na ɛdi adeɛ wɔ hɔ. Asonafoɔ, wɔn nkyi fi Adanse kuro bi a yɛfrɛ no Kokobiante, Kokobiante, ɛne Adanse Seben so, ɛhɔ na asonafoɔ, wɔn nkyi fi. Na saa abusua no mu na Yaa Santoa fi. Wobɛkae a mekaa eh, The Battle of eh, Samankɔ. After the Battle of Samankɔ no, Yɛnyaa The Battle of Dodo a in the year 1826 a ɛno nso Britainfoɔ ne Asantefoɔ na ɛkoe. Na Akyem Abuakwafoɔ no kɔboaa Britishfoɔ no na saa tam na ɔbaa na ɛyɛ ɔhemaa san yɛ ɔhene wɔ Akyem Abuakwa ne yɛfrɛ no Nana Afia Dokuya. Na saa ɔbaa wei na ɔkɔnkaa a great warrior bi a na ɔwɔ Asantemem a ne yɛfrɛ no Opoku Frɛdefrɛdɛ. Opoku Frɛdefrɛdɛ. Na saa ntɔkwa no na Asante hene a na ɔwɔ ne yɛfrɛ no Nana Ɔsɛe-Yaw Akoto a Odi Kan, Otumfoɔ Nana Ɔsɛe-Yaw Akoto a Odi Kan. Ɔno na obedii Nana Ɔsɛe Kwame Asibe Bonsu adeɛ. Saa ɔhene wei mmerɛ so na The Battle of Dodowa no kɔɔ so anaasɛ The Battle of Akatamanso no kɔɔ so. The Battle of Akatamanso no yɛ dɛn? Ɛkɔɔ so in the year 1826. Na ɛno mu no ɛna asantefoɔ no di nkukuo ɛɛ wɔn di nkukuo wɔn tua gold bi ne nneɛma nneɛma bi ma britishfoɔ no na na asantefoɔ no pɛ sɛ akyemabu akwafoɔ no bɛboa wɔn na aborɔfo no teɛ ɛna wɔn ne akyemabu akwafoɔ no kɔ di nkɔmɔ na wɔn sɛ o oh, sɛ mo deɛ ɛyɛ ne mo aa Enti ɛnna ɛmaa yenyaa edin Yɛnhwɛ Mma Ne Nsɛe no. Yɛne mo a, na adɛn na mopɛ sɛ mokɔ mo fa akyi? Ɛnna Ɔhemmaa Dokuya kaa sɛ, O, dabi, yɛne mo ayɔnkofa no deɛ, yɛnhwɛ mma ne nsɛe. Enti ɛnna ɛmaa yenyaa the term Ɔkyeman, Yɛnhwɛ Mma Ne Nsɛe, Ɔkyeman, Yɛnhwɛ Mma Ne Nsɛe. Enti Yɛnhwɛ Mma Ne Nsɛe no, ɛyɛ nkitahodi a ɛkɔɔ so between the people of Akyem-Abuakwa and the British, ɛnna ɛmaa yenyaa edin Ɔkyeman. yɛnhwɛ ma ne nsɛe no. Na ɛno mu na mesan bra Sir Garnet Worsley War no so. British foɔ no kɔ conquer Asante foɔ no nti 1896 ɔmo bɛfaa Prempeh kɔɔɛ ɛna ɔmo san de ne baa 1925 nti yɛnya Ɔbahema Yaa Asantoa sɔree ɛma Yaa Asantoa War ɛno kɔɔ so between 1900 and 1901 na mmom ntɔkwa no mu no Asantefoɔ no a na ɛkɔ yi Yaa Asantoa maaɛ wɔn sɛ bibifoɔ deɛ meka mo asɛm a obi fo sɛ bi a mempɛ mo asɛm obi a ɔno sɔre Sɛ ɔreko ama ne man no, ɔno ara ne nkurɔfoɔ na ɛkɔyii ne man ɛma Britainfoɔ no kyee no ɛde no kɔɔ Seychelles no bi. Na mmom Nana Prempeh deɛ ɔbaeɛ, na mmom Yaa Asantewaa amma. Nti Nana Prempeh baeɛ no, they didn't recognise him as an Asantehene, but they recognised her as him as the Kumasi chief until 1935 a Nana Osei Agyemang Prempeh the second a ɔyɛ the current Otumfoɔ Osei Tutu aba bio ne wɔfa no ɛna ɔsan bɛka Asanteman bɔɔ mu a yɛnya eh, Asanteman bio mu. Enti eh, abakɔsɛm no a na yɛgu so ka no, enti yɛwura 1900 no mu. Enti yɛnhwɛ nneɛma a ɛkɔɔ so wɔ Britainfoɔ ne Ghanafoɔ ntam. Nti in the 1916, yɛbɛnyaa the Clifford Constitution, the first major constitution in the Gold Coast. Yɛbɛnyaa the Clifford Constitution in 1966. Na yɛnhwɛ governors a ɛbɛdii Gold Coast ne so ansa na yɛnya independent, yɛnhwehwɛ bi. Uh, wohwɛ a after George McLean, who was the first governor no, yɛnyaa Commander Hill, yɛnyaa Major Stephen John Hill, yɛnyaa Governor Richard Pine, yɛnyaa Frederick Hudson, ɔno na ɔkɔ Dimande, ne mmerɛ so na Yaa Asantewaa War no kɔɔ so, ne mmerɛ so na Yaa Asantewaa War no kɔɔ so a na ɔredimande sɛ Asante mfa sika kɔkɔɔ anaa golden stood no mmra no, yɛnyaa ɔno, ɛna yɛnyaa Governor Clifford, ɛna yɛnyaa Governor Sir Frederick Gordon Gorgesbeck, ɛna yɛnyaa Sir Alan Banks. Yɛnyaa Sir Gerald Cressy, yɛnyaa Governor Lord Listowel, ahaa, ɛɛ, binom keka ho, but these are the major governors a yɛnyaeɛ ansa na yɛnya independent. Na mekae mo sɛ, wei yɛ ɔman no Ghana abakɔsɛm. Independent as part of yɛ 66th anniversary no, ɛna Bulgaria TV, yɛn nso yɛde Ghana abakɔsɛm ɛrebrɛ mo. Ɛyɛ a na wa like, na wa subscribe, na wa share. Enti, In the 1900 nom no, yɛbɛnyaa the Clifford Constitution in 1916. Ɛno akyi no, ɛna yɛbɛnyaa governor bi a na yɛfrɛ no Sir Frederick Gorges, Gorgesburg. Ɔyɛ Canadian British born, ɔno wohwɛ no a, ɔyɛ Canadian, but yɛwoo no wɔ Britain man mu nti, automatically no he has become a British citizen, but he is a Canadian. He is one of the best governor yɛnya wɔ eh, eh, ɔman Gold Coast yi mu, ansa na yɛnya independent.

Yeyii Clifford Constitution no fii hɔ ama Godesberg Constitution baeɛ, na ɛno na yɛnyaa the elective principle, the elective principle sɛ eh, Ghanafoɔ depending on wo property a wowɔ no wobɛtumi ato aba nti yɛyi so universal adult suffrage ɛna ɛde yɛ saa deɛ no na saa mmerɛ saa mmerɛ no wokɔ so no na abibifoɔ no anaa Ghanafoɔ no wɔn ani te kakra kakra nti na saa tam nationalism astate

Aborigine Rights Society Protection, ka na mentie, Aborigine Rights Society Protection, Mister Prako Bosu, ka na mentie, Aborigine Rights Society Protection, wɔn na in the year 1897, in the year 1897, on August 4th, aborɔfo no yɛ wɔn adwene sɛ, wɔn wɔ nsaase bi wɔ Ghana a wɔn bɛ declare no sɛ ɛyɛ no man's land na saa nsaase no nyinaa ɛbɛyɛ Queen's deɛ ɛbɛyɛ Queen a na ɔwɔ at that time Queen Victoria ne deɛ ɛno na saa mpanyinfoɔ yɛ wɔn adwene sɛ ɛmma so ɛmma so nnɛ na ɔman bi a ɛwɔ Ghana ha biara no ɛɛ eh, asaase bi a ɛwɔ Ghana ha biara no it, be, it belongs to the living the generation yet unborn and the dead nti yɛni Asase biara a ɛnyɛ no man's land, ɛyɛ no man's land nti asase biara ɛwɔ ɔman mu anyaa no ɛyɛ eh, the generation yet unborn, the living and the dead wɔn dea. Na mpanimfoɔ bi te sɛ Jacob Say, John Mensah Saba nom, wɔn nyinaa Jacob Wilson Say, wɔn di mu akoten paa ɛwɔ saa group yi mu. Lawyer John Mensah Saba a yɛde Mensah Saba hɔ ato no yi ɛne opanin Jacob Wilson Say. ɔno no yɛ rich merchant ɔno no ɔmo di mu akote paa na aborigine right society protection ni na ɛnyɛ political party na mmom na ɛyɛ nationalist or a political movement na ɔmo na ɔmo twerɛ letter ɛkɔma the british secretary of state a na ɔwɔ a ne yɛfrɛ no joseph chamberlain kana mentie joseph wɔn sɛ yɛ ɔpilɛ bi a yɛfrɛ no alex oslin chamberlain a wabɔ Arsenal da asisi akoa wɔ Liverpool. Minim sɛ ne nana ne saa akoa wei di a, Joseph Chamberlain, Joseph Chamberlain. Ɔno na na ɔyɛ the Secretary of State at that time a wɔtwerɛɛ lɛtɛ kɔmaa no sɛ sei ne sei ne sei ɛna British Parliament agye tom. Menkae mo sɛ saa adeɛ wei a Aborigine Rights Society Protection foɔ yɛ yi, ɛboaa Gold Coast paa because ɛno na ayɛ the major problem a ɛkɔ so between British no kɔ South Africa hɔ nom ne Zimbabwe a, nsase bebree hɔ a ɛyɛ abibifoɔ no deɛ a, aborɔfo no agye. Ɛno na General eh, Robert Mugabe ɔbaeɛ a na ɔretrae sɛ ɔregyegye abibifoɔ nsase de ama wɔn a aborɔfo no hu sɛ ɔyɛ nipa bɔne no ho. Because sɛ nka saa mmara no amma ɛne yɛtena hɔ yɛ din a, nka nnɛ yi Ghana nka yɛwɔ baabi wɔ ha nka wo Ghana ni wontumi nkɔ. Nka baabi te sɛ cantonment ka Ghana ni wontumi nkɔ, aborɔfo no bɛfa sɛ ɛyɛ wɔn dea. Ka baabi te sɛ East Legon, wo Ghana ni wontumi ntena hɔ, ka aborɔfo no bɛfa sɛ ɛyɛ wɔn dea. Nti saa adeɛ wei a Aborigine Rights Society Protection foɔ yɛɛ yi, wɔn boae papapapapapapapapa. Nti yɛbɛnya nationalist movement bi te sɛ GWBC. ne West African Student Union na West African Youth Link a na Owura Isaac Theophilus Wallace Johnson nom da ano. Wɔn nyinaa bɛpee wɔn dues. Na ɛno mu no ɛna 1925 ɛhɔ na na mewɔ yɛnyaa Gorgeous West Constitution a ɛɛ Gorgeous West Constitution no legislative assembly wɔm judiciary wɔm ɛɛ. Executive Council wom, but ne nyinaa mu no, na Abibifoɔ no nnɔɔso, na Abibifoɔ no yɛ two pɛ, ebi a Executive no koraa deɛ na Bibini biara nka ho. The first time a Abibifoɔ kɔɔ Executive Council no mu was in the year 1942 a ɔkyehe a na ɔwɔ 1943 a ne yɛfrɛ no Nana Sir Ofori Atta the first, ne din paa de Aaron Eugene Boakye Dankwah, ɔne Owura Lawyer Aku Quorsa a ɔbɛyɛɛ the first Black Chief Justice this country a Kwame Nkrumah yii no adi in 1963, wɔn na wɔyɛ the first people a wɔkɔɔ executive council in 1942. Na metoa so. Enti, after Gorgeous constitution no, 1927 no, eh, governors bebree bae. Na ɛnom ara na ɛwɔ mu ara na agitations kɔ so, agitations kɔ so. Nti, in the year 1947, Nineteen forty seven, Tie no yie, April seventeenth, ɛna Owura bi a na yɛfrɛ no George Alfred Grant. Saa time na Owura JB Dankwah, wohwɛ a Owura JB Dankwah a, ɔno na GWBC no ɔdi mu akote paa. Nti Owura JE. Kingsley Hayford a na ɔda ano, ɔwuu in the year nineteen thirty no, JB Dankwah bɛ takee over. Ɔno na ɔbɛ fɔɔmoo group bi a na yɛfrɛ no The Gold Coast Youth Link, The Gold Coast Youth Link, The Gold Coast Youth Link. Nti wohwɛ between nineteen thirty and nineteen fifty a JB Dankwah ɔ dominate wɔ yɛ politics mu wɔ Gold Coast ha nom yie and menkae mo sɛ JB Dankwah na convince Asanteman to be part of this Ghana the new nation Ghana ɛyɛ JB Dankwah ɛna ɛkɔ hu Nana sɛ ɔsɛ Agyeman Prempeh the second ɛne ne kasaɛ to join Ghana because wohwɛ Asante a Asante deɛ na nka ɔmo pɛ federal state sɛ nka obiara nya ne man na nka ɛɛ yɛnya one governor na na mmom obiara nya ne man na asante deɛ ɔpɛ federal state ɛyɛ JB Dankwaeɛ a yɛn nyinaeɛ a ɔkɔwu wɔ prison yɛayɛ yi ɔno na convince asante to be part to join the new nation Ghana na megu so toa so enti wohwɛ a ɛɛ 1935 no 1935 mu no ɛɛ tama British no asante bɛyɛ part of the protective no asante deɛ Asante was administered different na Asante yɛ different ɔmo ma Asante different administration so they call it the Ashanti protection nti ɛno mu a na 1947 1947 yɛnyaa amanyɔkuo bi a na yɛfrɛ no United Gold Coast Convention ɛno no on the 17th April ɛna owura George Alfred Grant George Alfred Grant George Alfred Grant aka Paa Grant ɔbɔɔ mmɔden a ɛne alɔyafoɔ mpanimfoɔ bi te sɛ Owura JB Dankwah, William Ofori Atta, Edward Akufo Addo, Ako Adjei, Obed Tebi Lamptey nom kasaeɛ a nnipa bɛyɛ sɛ 72 na ɛkɔɔ saa conference no a wɔte amanyɔkuo bi a na yɛfrɛ no United Gold Coast Convention. Na amanyɔkuo no na wɔn aim ne sɛn? Wɔn aim ne sɛ na wɔbɛpɛ independent ama ɔman Ghana. Na wohwɛ independent no a na ɔmo pɛ ama Ghana no a, saa mpaninfoɔ yi nyinaa na ɔmo yɛ alɔyafoɔ, nti na ɔmo hia obi a ɔbɛyɛ permanent secretary a ɔbɛ runne the day to day affairs of the political party, ɛno na Owura Ebenezer Ako Adjei suggestee n'adamfo bi a na yɛfrɛ no Kwame Nkrumah a na ɔte abrokyire a na sɛbisɛbi ne ho kyere no na nea ɔbɛdi koraa yɛ den ma no. Oh yes, it's a fact. Deɛ obedi koraa na ɛden. Eti wɔn suggest sɛ yɛn kɔfa no mmra na wɔmmɛboa administration ɛyi eh, the running of the day-to-day affairs of the political party. Ɛna JB Dankwa ɛno mbɔ ɔmɔden atwa ticket ɛkɔfa Kwame Nkrumah baayɛ. Nipa a ɔkɔfa Kwame Nkrumah baayɛ, driver a Ɔkɔhyiaa Kwame Nkrumah wɔ sea port wɔ Hafast Nate kɔfaa no baeɛ. Last year yi ara na ɔwu. Yɛfrɛ no Yaw Tetteh Ofori-Atta. Me ankasa nso makɔ ne fie ne no akɔdi nkɔmmɔ da. He is one of the sons of Nana Sir Ofori-Atta the first. Last year yi ara na ɔnyaa ne baabi kɔeɛ. Ɔpanin Yaw Tetteh, akora, baabi a wɔ biara Nyame mfa wo kra nsie. Ɛno nti Kwame Nkrumah baeɛ. Na Kwame Nkrumah baeɛ no, ɔ arrivee on December 9th. nineteen forty seven ɛɛ wɔn de wɔn asɛm tuu mi n'anim ɔno nso agree sɛ ɔbɛyɛ the permanent general secretary of the party na ɛyɛ dɛn na kwame nkrumah ne dan kwano wɔn ntɛm teteeɛ nea ɛma wɔn ntɛm teteeɛ ne sɛ one ideological difference kwame nkrumah was too radical by dan kwa wɔn test wɔn na ɔpɛ sɛ yɛn use legitimate means ɛnfa achieve yɛ aim nti wohwɛ a Ade a ɛbɛmaa wɔn ntam tetee kɛseɛ paa no yɛ on the twenty eight February nineteen forty eight asɛm kɛseɛ a ɛsii wɔ Ghana hanom, ɛyɛ the killing of the three ex-serviceman a ɛleadi to the nineteen forty eight rout. Na nineteen forty eight rout no na ɛmaa yɛkyee UGCC leaders, na UGCC leaders a yɛkyee wɔn no, wɔn nie, Owura JB Dankwah, Na wohwɛ JB Danko a n'abakɔsɛm kyerɛ sɛ yɛwo no twenty first December eighteen ninety five ɛwɔ kuro bi a yɛfrɛ no Kwawu Bepɔn. Na ɔyɛ ɔdehyeɛ kɛseɛ ɛwɔ Akyem Abuakwa. Ɔyɛ Asonani. Na ne papa ɛne Nana Sir Ofori Atta the first. Dabi, sorry, ne papa, ne nua, ne nua, ne nua mmom ɛne Nana Sir Ofori Atta the first. wɔn yɛ agya baako ma ɛyɛ owura a yɛfrɛ no nana yaw boakye na nana yaw boakye yi n'abakwasɛm ne sɛ ofi dwaben ɔka dwabenfoɔ no a wɔn fi ntɔkwa ɛbaa mmerɛ a asante ne ɛɛ eh, aborɔfo no kɔko the battle of akataman so baeɛ no asante ne dwaben enya ntɔkwa nti ɔka dwabenfoɔ no a wɔn firi dwaben man mu ɛbɛtena ɔkye man mu no na ɔka wɔn ho bi na na ɔbɔ ɔkye man no akyerɛ ma nti Ɔkyee na ɔno na na ɔbɔ ɔkyee akyerɛma nti ɔkyee de ɔdehyeɛ kɛseɛ paa a na ɔwɔ kyɛ bi maa no ɛmaa ne ne woo ba ɛmaa akwadaa no bɛyɛ ɔkyee na ɔwuiɛ no ɛna yɛsan de ɔsonani a ɔno nso fi adadeɛ ntam ɛmaa no a ɔne ne woo obi kyerɛ JB Dankwa nti JB Dankwa yɛwo no 21st December 1895 ɛwɔ Kwawu Bepɔn na ɔkɔɔ sukuu ɛwɔ Bɛgorɔ ne Nɛmaa ɛna ɔbɛtu ɛɛ aburokyire a ɔbɛyɛ ɔbɛnya PhD in philosophy. He was an astute lawyer a ɔpractice wɔ inner temples. Eh, ɔno na ɔbɛfɔm the Gold Coast Youth Link. In, in the Watson Commission of 1948, he was declared as the doyen of Gold Coast politics. On 4 February 1965 ɛna onyaa ne baabi kɔɔ Yayaya ɛwɔ Nsawam Prison. Na ɔno ɛne ne wɔfo ase ɛɛ eh, Owura William Oforiata the big six na wɔn abakɔsɛm na mede to dwa no William Oforiata ɔno deɛ na ɔyɛ Nanasɛ Oforiata ba ne ba odi kan ɔno yɛwo no 10th October 1910. 10th October 1910 ɛne ɛwɔ no. Ne maame de Abena Benewa, ɔhene ba Abena Benewa. Na JB Dankwah so na ne maame de Lydia Akua akɔma Korantema. Na William Ofori Atai, ɔno nso was an astute lawyer a eh, in 1979 or contested for election ɛwɔ Ghana on the ticket of United National Convention. Na wohwɛ 1977 so a na ɔka People Movement for Freedom and Justice anaa PMFJ no na ɔka ho. Na ɛɛ eh, ɔne Owura Edward Akufo-Addo, Edward Akufo-Addo, ɔno ne ba ne the current president of this country ɛyɛ eh, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo. Nti wohwɛ Mpaninfoɔ mmiɛnsa yi a wɔn nyinaa relate to Nana Addo Dankwa Akufo Addo. Wohwɛ a JB Dankwa yɛ Nana Addo Dankwa Akufo Addo ne maame ne wɔfa nimpɔn paa. Ɛna wohwɛ Owura William Ofori Atta a ɔno nso yɛ Nana Addo ne maame ne nua bɛɛma nimpɔn paa. Ɛna wohwɛ Owura Edward Akufo Addo a ɔno nso yɛ Nana Addo ne papa paa. Na ɔno nso papa yi yɛwo no ayɛ ohummɔmɔ bosome da a na ɛtɔ so aduonu nsia afe apem ahankron ne nsia 26 June 1906 ɛne ɛwo papa yi a ɔfiri Akuropɔn. Ɔno nso ɛɛ ɔnenam mu akɔ Achimota Senior High School. Ɛhɔ na ɔkɔhyia a ɛyɛ awura a yɛfrɛ no Adelaide. Adelaide a na ɔyɛ ɔkye Nana Sew Foriata ba. Ɛyɛ Maame Sylvia Adelaide ɛɛ Yɛbo Akua Akufo-Addo. Aha ɔno ɛhɔnom na ɛɛ ɔkɔhyia no. A wohwɛ a Papa yi ɔno nso yɛ lawyer, lawyer senior lawyer, ɔno nso bɛyɛ lawyer kɛseɛ paa. After the overthrow of Nkrumah in 1966, he became the chief justice of this country. Then from 1970 to 1972, he became the ceremonial president of our land. Eh, wohwɛ a, ɛyɛ eh, kita wo nsa bosome da ɛtɔ so dunson seventeen July nineteen seventy nine ɛna ɔno nso onyaa ne baabi kɔɛ owu at the age of eh, seventy three na kyerɛ sɛ owura Edward Akufo Addo nso n'abakɔsɛm no no ɛna na aberanteɛ bi ka ho a yɛfrɛ no Ebenezer Akoagyei Ebenezer Akoagyei ɔno na ɔte Kuro bi a yɛfrɛ no Agyei kurom, ɛɛ wokɔ wofi ɔsee mu ɛrekɔ bɛkora a ɛwɔ kwan no so hɔ ɔno yɛfrɛ no Ebenezer Akogyei yɛwo no 1916 ɔno nso no ɔyɛ lɔya ɔno na ɔkɔfa Kwame Nkrumah baeɛ ɛna yima no ɔdakwe obekye bilante ɔno nso ne ba ɛna na ɔyɛ woka wohwɛ a

Ne nyinaa, Kwame Nkrumah nneɛma a ɔbɛyɛɛ no bi no, ɔma ɛsiee obi wɔ berɛ a na ɔnwuiɛ. Saa papa wei na meka n'asɛm no. Ɛna Kwame Nkrumah no aka ho. Na saa nnipa wei ne yɛ arrest wɔn sɛ they are the brave behind the 1948 route. Na ɛno mu no ɛna yɛ release wɔn no. Wɔtee commission bi a ne yɛfrɛ no eh, waxing commission. Na waxing commission no, wɔfrɛɛ saa nnipa nom nyinaa but Kwame Nkrumah deɛ wɔamfrɛ no. Nti ɛno akyi no, ɛne ɛnyaa the Kusi committee, the Kusi committee a wɔde the 1951 constitution no ɛbaeɛ, the 1951 constitution a ɛbɛma yɛato aba no ɛbaeɛ. Nti Ɛno na ɛmaa wɔn ntam tetee a on the 12 June 1941, the Youth Week of the UGCC, a na ɛyɛ the CYO, the Committee of Youth Organization no, Kwame Nkrumah converted no into a political party a ɛbɛyɛ the Convention People's Party. The Convention People's Party no. Na 1951, wohwɛ a 1950 Kwame Nkrumah declare adeɛ bi a ne yɛfrɛ no positive action ɛma aborɔfo no kye Kwame Nkrumah to mu nipa a odi Kwame Nkrumah anim yɛ campaign maa no ne yɛfrɛ no K Gbedema nti 1951 election no ɛɛ wohwɛ a CPP foɔ the first major election in this country was the 1951 election CPP foɔ nya 34 ɛna UGC nya 2 seat ɛna independent nya na meba mu nkae sɛ JB Dankwa ɔno ani kurom Olusui ma ɔno ara ne wɔfaase a ne yɛfrɛ no Aaron Eugene Kofi Asante Ofori-Atta, ɔno na ewini Akyemeboa Kwasi in 1951. Eh, Aaron Eugene Kofi Asante Ofori-Atta, ɔno yɛbɛka n'asɛm. Ɔyɛ ɔbɛyɛ the Speaker of Parliament between 1965 and 1966. He was also a Minister of Interior under the Kwame Nkrumah regime. Na ɛno mu no, Ɛna nineteen fifty four ɛno nso National Liberation Movement a ɛno yɛ amanyɔkuo a na efi Asante mantam ɛbaeɛ a na owura ɔda ano yɛfrɛ no Ɔkyeame Baafoɔ Ɔsɛe Akoto. Ɛno nso wɔn de nineteen fifty four constitution baeɛ na nineteen fifty four constitution deɛ ne yɛfrɛ no Nkrumah constitution. Nkrumah constitution. Eti edidi mu a. Ɛna Fredrick Bond Commission baeɛ a wɔn bɛyɛ investigation as to sɛ ɛyɛ sɛ Ghana ɛyɛ unitary state anaasɛ ɛyɛ federal state. Nti ɛno na ɛdeclare sɛ ɛyɛ sɛ Ghana ɛyɛ unitary state a ɛyɛ 1957 ɛna Ghana ɛnyaa ne independent. Na mmom yɛbɛnya independent na mekae mo sɛ yɛnya Clifford Constitution. in nineteen sixteen, yenyaa the Gorges Best Constitution in nineteen forty five, yenyaa the Burns Constitution in nineteen forty six, yenyaa the Kudzii Constitution in nineteen fifty one, ansa na yenyaa the Nkrumah Constitution in nineteen fifty four. Ɛɛ, yɛde amanyɔkuo a ɛne elections ɛkɔɔ so in nineteen fifty one ara de kɔpem nineteen sixty six no, ɛno yɛ ɛyɛ part two, yɛbɛtoa so ɔkyena. Nti. Ghana abakɔsɛm kakra a yɛboaboa ano wɔ Bulgaria TV ɛna The Blind Historian. Me din de Malik Afrɛ-Aduogo, mede brɛ mo. Mekyia Godfred Apraku Bonsu, Thomas Acheampong mekyia wo, Yaw Bee anaasɛ Yaw Boateng mekyia wo, ɛne obi biara a ɔbɛhwɛ biara. Pakyɛw yɛ a na wa like na wa subscribe na wa share why? Me din ane Bulgaria The Blind Historian. Bye bye.